Ũkaigua wa- ma- ma- ma- makwerwo atĩa rũcinĩ? Ah, nĩ kwega waumana naku Nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- Atĩ nĩ- mũrĩ o Nairobi? Akĩambĩrĩria rĩu. ii Ĩĩ, ũgakĩmwĩra, "Ĩĩ, mama ithuĩ tũrĩ o Nairobi." ii Eh, ithuĩ tũrĩ o gũkũ gĩcagi-inĩ mwatũteire mwatũthinĩkanirie ona gathimũ gakũrora nginya tũtũraga atĩa nayo mũrokera rũcinĩ kũmũria mama gũikairie atĩa ii akambĩrĩria Ehe.

mũtiĩkaga ũndũ mũkiragwo oro ũguo ĩĩ Ĩ, na- no no ndagĩkena tondũ wakĩhũrĩra rũcinĩ ĩ ĩĩ O- ona akuaga atĩrĩrĩ nĩ nĩ ndĩra gũthiĩ kuona cũguo ĩ rĩu rĩ mũkĩrĩkania gũthiũrũkania nake ũguo rĩ ĩĩ nĩwe ũgekomiti mĩtĩ ĩtatũ yes mũkĩrĩkania nake gũthiũrũrũkania ũguo ĩ wĩkomitĩte three stakes yes ĩ nĩwĩkomitĩte ĩ ĩ tondũ rĩ na ũndũ ũngĩ nĩakũnyitire biũ kũrĩa gwĩtagwo gwĩ kũnyita mĩgwate ĩ rĩu we hatirĩ ũndũ ta nganja kwĩrekithia hau eh, no nginya ũtige ransom yes Eh, hatirĩ ũndũ ũngĩ kuragia icanyũkwa no muonanaga njiguaga tũraga kũrĩa gwĩtagwo gĩkomba na njiguaga nĩ atongire ĩ no nĩũkĩrĩ rĩu mũtikenagwo ũhoro wa mathigiri ma magũkũ gĩcaki njiguaga inyuĩ mũikaraga kũrĩa gũkuhĩ na kereni Athiĩ- nĩ harĩ kaũndũ kau gagwĩciria atĩ- atĩ tondũ ũikaraga kangemi Atĩ- ũikaraga kangemi na ũyũ ũngĩ aikaraga rũirũ Ĩni. Eh, baba wanyu ara- kana mama wanyu kana tata wanyu amũrĩa mwagaga gwĩceranĩra nĩkĩ One. mwagaga gwethana nĩkĩ kaĩ mũtarĩ mandũ a bamĩrĩ We. mũikaraga ta mũrĩ ta mũrĩ thũ Ĩĩ. Ĩĩ.

Eh? mbembe tũtinagetha riũa nĩ rĩa- nĩ rĩanenehire ũkamũria mũthee rĩu ũrenda atĩa nguaga atĩrĩrĩ we- we- wete kũgwĩta moingĩ mĩtĩ ĩtatũ Ĩĩ, ya thimũ-inĩ oro rĩu njikarĩte haha nĩgetha rĩrĩ ĩĩ, nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgwĩka twĩna maitũ guo nĩguo Ĩĩ, tondũ ithuĩ reke hindĩ mo- ndwĩ nĩ mwatũtiganire mwatũrekereire ta rĩu we we wĩgĩte kũhũrĩra thimũ ĩno rĩ akambĩria inegene

Eh, ni riu guko ndu njoni kotũraga kũ ona ithuĩ ndu tune tuikareirwo muno ni thina wa murimu uyu wa corona atĩrĩrĩ ona akĩmũikarĩra reke ngũrie atĩrĩrĩ nĩ ũkĩmũikarĩire na ndirarega Ĩĩ. ithuĩ nĩ gũtũngĩrĩrio tũngĩrĩirie aigua he he uthaya ni aruria mata mũgathirĩka naĩ eh mũthia mũthia eh ũkamwĩra reke baba ngwĩte o Ĩĩ, rĩu ĩĩ. reke nĩndĩragwĩta oro rĩu ĩĩ ũkamũbũroka ndangĩkwarĩka kwarĩria rĩngĩ gũtigana rĩu ndangĩkũnyita tondũ ũramenya randirodi waku no mũhega nyũmba ũramũrega ngiri mũgwanja Eh? Atĩrĩrĩ. arĩ nawe ena ngingo hakuhĩ ena ngingo yaku tondũ Aya. ũramũrĩha Eh, nake ndakwa- baba wanyu arenda ngiri ithatũ ya gĩcagi nĩ kũrĩ andũ ahiũ reke ngũteithie ngwĩre ĩĩ nĩ kũrĩ andũ ahiũ monaga muthenya ũrĩa waingĩrire ngari ũguo ũkĩmwĩra wathiĩ taũni ĩĩ basi ndio ũguo maũndũ maku mathũkire tondũ mũciari waku nake nĩ mũbatari ĩĩ ĩna ndendaga itherũ hĩndĩ ĩyo nĩũigua aragwĩtia ngiri ithatũ akũhe matirĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa ĩĩ Eh, icio ngiri ithatũ rĩ ĩĩ nĩ ma nĩ ũkũmũikĩria ĩĩ na ũkĩmũtũmĩre ĩĩ no warĩkia kũmũtũmĩra nĩ ũigũcoka eke atĩa nacio ehe Eh, ndũĩ wamwĩkĩrĩra thimũ-inĩ Ii. nĩ ekumĩra na athiĩ kambĩ Yes. na athime nyama kiro Ii. ya gũikũrũka nayo Ii. Ĩ, nyama nĩ ekũharũrũka nayo Yes. no no nginya nyue white cup inya Ii. Arĩ mbeca icio. arĩ mbeca icio tarĩu manya acoke akwĩre ũrĩa macani marehete thĩna Bona thi ndũĩ matũheire na mbia njũru njũru njũru njũru. akũhũragĩra rĩrĩ Ii. akũhũragĩra akiuma bengi Ii. mũriũ wĩ- wĩ wĩ handũ tũngĩaria ĩĩ onokorwo eh, eh, nĩ tũkwa ntwarie ntwarie kwenda atĩa baba Ĩ, atĩrĩrĩ twĩ gũkũ bengi na, na maitũ guoĩ ĩĩ nĩ tũrakĩrĩtwo bonathi nĩ ya kiuma ĩĩ na niĩ ndatonya kũu ĩ ĩĩ niĩ ndamaka nĩkĩ ningĩ ndĩ mũmaku Mhm. ĩĩ tondũ rĩu rĩ

ona ndĩrakwaririe ndĩ hau ũguo konainĩ no ndĩramuona harĩa aikarĩte Ĩĩ. ĩndĩ ona tarĩ kũrĩra arenda Ndũ- kũrĩra nginya mbeca cia kũinũka bengi gũtirĩ tũ- tũ- gũtirĩ kĩndũ twaheo ithuĩ gũtirĩ kĩndũ nginya twanengerwo tigiti ndirĩ tigiti wa kũinũka gũtirĩ kĩndũ tuona Ĩĩ. ona kĩ nĩ kũũru ukamenya na kwanyu kimera kiki no ni- the, ne- the next one year

ukamuria urenda ukumatua ringi ĩ nĩ tũgũtua tũgũkĩa gũtua nĩkĩ Tũ- tũrĩkaga atia Ĩ. Ĩ, tũthiĩ kũ Tũrenda- mũrenda tũthiĩ kũ Ĩ. macani mana ithe timo makũrerete reke makũrera matarĩ mbeca no marĩgĩa mbia gĩthomo kĩu wĩnakio gĩthomo na ndigiri icio ciaku rĩ ithe itaumire mũgũnda-inĩ ũcio wa macani macio ũkamũria atĩrĩ baba ũrenda atĩa teka ũguo ĩ ndĩna andwana gũkũ mũgũnda ĩĩ Na- na ucoke warie na wanjiru wanyu ĩĩ ĩndĩ na andũ acio ana andũ ana ĩĩ na ndona magũthiũrũka gũkũ ta ciumia igĩrĩ mũmenye ũrĩa andũ acio mũkũrĩha nĩ mama mũthomithĩtie ũkamwĩra atĩrĩrĩ atĩ baba kota akĩmunya macani macio agakũrengera thimũ eta mamu wanyu nĩũkũigua ndũrĩ keo ũrekwaria na macani maya nĩmo mamathomithĩtie ta må hå rä re mĩtaka ĩyo maratwarithia må hå rä re yumĩte macani-inĩ maya ĩĩ ĩĩ må hå rä re rä u hä ndä ä yo rä u nä mathä wanyu ĩĩ mathä wanyu nake akå hå rä akå ria thä ngai morio karä kä mwe kana na thoguo Nĩwona? rĩu mami angĩkorwo nĩ wona nĩ ma- ũrĩmi wa macani nĩguo ũrehire thĩna rĩ nĩona ndigakiuga nĩ kaba mũkĩmenye ũ- ũ- ũndũ ũngĩ tũ- mũ- mũ- andũ mangĩikara thĩ marie ũndũ ũngĩ mũngĩka ũkaigua nake akwĩra atĩ we nawe ndũĩ ndũrĩ wathoma thoguo wambĩrĩria gũtuka maũndũ mamwe nderagwo ũkiraga namo weterere ahurũkio nĩ mwathani ngengwĩre Ah. mwagĩtindĩka rĩu haha ũhotu kwĩ magũrũ rĩ Mm. ciana nyingĩ nĩ ciĩtigĩraga Eh, kũhũra tondũ wa- ũkũhũra rĩu ũgakorwo atĩ ona nĩ thĩna mũtheri wamũhũrĩra rĩngĩ na nĩ mũthee waku nĩ mũthee waku nĩ mũbatari kana ũkorwo na mũkũrũ waku nake nĩ mũbatari Ĩĩ. rĩu nĩ hĩndĩ ũthecaga yes kwaja arokorwo nĩ mũ- nĩ mamu wanyu na akorwo akorwo nĩ mũbatari Ĩĩ. ũmũhũragĩra agacaya na hĩndĩ ĩyo kũrĩmagĩra kũrĩa mũgũnda oi orio

ukamuia mami kari Niĩ ki ndirĩ na tũbeca twa kũ- kũ- kũgĩra tũtawa ndĩrathiĩte na he ndagĩtarĩ anjĩra irendeka ngiri ithatũ na magana matano ndĩrakigwo na ndikwamba gũkũgia ndĩrenda thoguo kũhũrĩre thoguo aranjĩra nake ndarĩ na ya taimu ĩ ndakiuga Eh, reke ngĩikare eh. nĩ ngweterera nĩ ũkũhũra nĩ mwathani wa nĩ mwathani wa gũtũma ĩ rĩu rĩ Em, rĩu. Ĩ atĩa no rĩu rĩ Nĩ- atĩrĩrĩ ũndũ nguga Amugaga atĩrĩrĩ ko ko no ehũrithania rĩ ĩhĩ ndawa icio irokire cia kirinya na magana merĩ cia ndĩrandĩkĩirwo hũrithania nĩgetha ngĩ- ngĩnyue tondũ rĩu nginya kagombe gaka ndĩrona ũrĩa kahana thikũ ici ita- ita- itakoretwo ngĩhota gũgatuĩra rĩ Yarĩ na ciringi magana merĩ ona cirĩ haha cuka-inĩ icio ndĩ nacio ndĩrahũrĩrĩ mũriũ ĩno nĩ mũkũrwa ĩno nĩ wegũ ararĩmĩra mĩrĩo na kũgĩa ona thimũ a- aria ona thimũ arwara biũ Rĩ, mũkĩrĩkania nake Eh, ũgakora nĩ agũtwanica ngiri ithano yes na magana maigana na mũkĩrĩkania nake Eh, rĩu kuma hau wetagĩra thimũ kuma kũrĩo eh, na ũkahe mwathani biũ mage airtime eh. ũkũhũrĩra

arikutwanica ĩĩ ĩgũkũrutania kũrĩa wĩtha gũkũrutania ĩĩ no rĩu andũ aya nao magĩkaga ũguo kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa ona matakĩinũkaga ĩĩ tondũ rĩu we ndũthiaga kwanyu ndũ- ndũ- ndũngetagia mũciari yes ndamenyaga o nginya ũrĩa ũikaire wĩ gũkũ ĩĩ tondũ mwĩ nake mũkĩa- akuona mũkĩaranĩria hau rĩ Yes. nĩ ũkũhota nginya kũmwĩra nĩ kũũru mũno Ĩĩ, nĩ- maũndũ nĩ maikaire nĩ maikaire Nĩũkũmwĩra, ũũru ĩĩ no mwĩra ũrĩa kũhana ĩĩ na waregaga gwĩkĩrĩra- gwĩcokaga gwĩkĩrĩra tũtũma ĩni ĩĩ kamũ- kamũ- kamũ- kamũkonia-inĩ na agagũkwa ndacitandi Ĩĩ. no ũreke ngũteithie ngwĩre Ĩĩ. nĩ kũrĩ ciana ciugaga niĩ ndiendaga ku- niĩ ndiendaga handũ tũracemania na thimũ ya mũkũrũ wakwa Yes. ũkamũria nĩkĩ Ai. Eh, ma- ma- ma- mathĩ rĩ Mathĩa- mathĩa kũrutanagia gũtanakĩa wega gũtwanithĩte gũtanakĩa wega nona ũtamũhũrĩire ndakũhũrĩra no wamũhũrĩra

nĩ mahĩndĩ makwa maturaga nĩ ũndũ wa heho Oi, oi ngai ndagwĩkire atĩa tũnjehererie ruo rũrũ mwathani mami thĩ ndawa iria tũratigĩte iria ndaneanire mbea mbeca ũkĩ- ũkĩgũra ndawa ekire wega mũriũ acio acokire gĩkuo nĩ mbea

kambia gwatora ngũ Na- na no akugĩra mahuti ma ng'ombe ma rũciũ rũcinĩ kumagwĩra ake nĩwakũrora sms ikĩingĩra Eh, aigua tiruritiruri akamba akarora akona akona nĩ ya safaricom Aka- akĩmũririkania yaingĩra ĩrĩa arenda rĩ ũkona ikia thimũ na haha nyondo-inĩ agaikia na hau akayotora cuka Ako- akoya mũkwa agaikũrũka gũthiĩ gũtua mathanjĩ atiga gũtwanica nĩ mũciari waku wetora nĩ wakeregeire nairobi-rĩ agä gå thiä kå maroraga agĩũthiĩ Na- kũmaroraga na mo- na mwaria ma- mwa- ma- wamera makwä ra andå matirä na å ru uga kana å sawa ugaa no sawa akä menya o Ĩĩ. Mm. Ah, sawa reke ithuĩ tũkũrengererie mbeca Ĩĩ. gĩtara ni cambũro wakwa Mm. Mm. Ĩĩ, ũguo. Ho, ho, ho, ho, ho. Oi. gũkũ nĩ kũgũrũ

Hiyo ni yule Samuthe. Hindu jete ancestor. tondu haria ndigĩtie niĩ rĩ kamoyo karia ndĩ nako no kwa ũmũthĩ Ĩyo ndona hana kĩimba hana kĩimba thaa ici ndakuire tene